Tuzing ah caan hi kan zapi te i ruahṭi ding kan thimmi Baibal cang hi hmun thum ah a si. Pakhatnak ah Job a ngan pakhat a hne pakul. Job a ngan pakhat a hne pakul in kul khat kha kan in rel lai. Kan theih cangmi Baibal cang a si. Khi tikah Job cu a tho i a puan kha aa thleh i a lu aa kongh i vawlei ah a bok i Pathian kha a bia. Cun aa thawh i, Ka nupa chungin taklawng in ka chuak i taklawng in ka vir ṭhan lai. Bawipa nih a ka pek i Bawipa nih a lak ṭhan, Bawipa min cu thangṭhat si ko seh, tiah a ti. Cun a dang pakhat, a dang pakhat cu Daniel, A ngan pathum a hme hlei sarin kan rel lai. Maw Siangpahrang, hi kong ah hin kan in leh awk a herhmi a um ti awk zeihmanh kan hngal lo. A alh hluahmahmi meiphu chungin le na kut chungin kan biakmi Pathian nih a kan khamh khawh ahcun kan khamh ko seh. A kan khamh lo hmanh ah na Pathian cu kan bia hei lai lo i na phunmi milem hmai zong ah cun kan kun hlei lai lo ti kha Bawipa nangmah nih hngal ko tiah an ti. Cun a dang pakhat cu Hebruangan Hebruangan hlei khat a hme pakhat lai. Zumhnak ngeih kan ti hi kan i ruahchanmi kan hmuh theo lai ti kan zumh le a taktak le a ngaingai a simi thil kan mit in kan hmuh khawh lomi hi an um ko ti kan zumh hi a si cathiang kan rem pathian nih suahnak kan pek ko seh caan kan ka pek ai ka lawm cun hi bantuk in damnak le nunnak a pe nan hmai ka thawngtha chim ko ding caan tha pe tu thian amin thiang ka than that e atu hla ka dun sak mi kha kai kan um nai sasai lo a ruang cu nizan ah kan tam ni hla thim an ka ti e ka ti pakhat ka vun thim ah hi hi cu kan sak bel cang ruan te pakhat hi hi ta ka vun ti hna hi hi cu hi zong hi kan sak bel cang mi lo an vun ti tlo mai a har ton mi deu dak chot pi ko nawan um liawa voi khat te pe ko chun ka ti Siseh ka ti mi hi hi a hoi mi khi a lo na te a solfa in cuan tikin a rak har tuk ruak ngai hi he LBC nih voi hnih bik sak cang voi voi thum hmanh zu ruak te mah cu se voi khat na kan cawn lio ah hin mah hruk hin ka sa kho ni ngam lo LBC nih khin solfa atu cu struggle in kan thlen cang i solfa kan rak sak lio a si solfa in kan rak cawn i sol kan rak hlen hlan ah mu i anni te rian deuh zahan zan kha pakua le cheu tiang kan cawn cun tuzing ka kha mual vun tho lai kan chuah lo ahcun an ti pahra ah kan vun chuak ṭhan hna i biatak ten kan vun cawn ṭhan i LVC voikhatnak kan rak remh lio nakin kan thiam deuh zan zan cu an ṭin pa a cu bantuk hla thim cu tiah a ka zai no zon um kho men i ka kha a communist zong ah a har tuk na tein kan vun cawn i a zeimaw cu kan vun sak khawh i tampi kan lawm Nan sin i thawng a chim hi ka harh ngai. Cun kei cu a riangreng ah music tama ka si i music a tawng thammi ka si i phungchim hi LBC hi kum khat ah voi khat lawng ka ding. I tam deuh cu kan si. Dang pastor zong hi upa deuh kan timi hna hi senior hmanh khi kum khat a voi thum hrawng lawng a ding. Cu ka si kan nih direct news direct ṭha kan si tikah kum khat ah voi khat man cu voi an si an kan harh tuk ve i chim ve ko hna seh ti an kan ti ruang ah khin kan hei chim ve mi si i nan sin i ka dir tikah keimah sinin nan cawnmi le nan i lakmi nakin keimah nih nanmah sinin ka cawn dingmi le ka lak dingmi a tam deuh tiah ka ruah ka dirham hrimhrim in hin pathian nan thangṭhat ning ka zoh i thazaang ka lak ngai ka ni lbc laitlang ahcun an theih bisi ko laitlang lei baptist le hika lei baptist hi an i dang bak khika laitlang lei baptist khi hika lei methodist le anglican hei ti bantuk te hna an kal ning ah khin a khat Laitlang lei CJC ZUPC kan timi hna pawl biaknak deuh i kan rak ruahmi hna kan hna cu kan ruahmi hna kha hika America i Baptist he an kal ning a khat bak si Pathian in thangthat in mu i tu hen cun kan ni hi vai LBC hi zeidang vawlei lei khi ti tuaktan le thancho hna kan cun kan thancho tu kan dina kan thlarau lei hin cun kan thazaang ka rak deng ning hin an sin ka phak hin ka vun theih chinchin ka rak pha hlan zong in hin vai ka ruah pah ko LBC ah hin zakhat ah sawm viet nih cun vai khapnak tong thong kha ngai theih an duh ngai sanaten vai cu thang chat bia salo mu keima telin keima telin Baptist pastor atam deuh ni hin cun khapnak kong thong kha hi vai an chim kho tuk lo Okay, sakhat kul hrawng cun chim ko eh. Sanaten an vun chim zong khin vai theology an hei ti kan hei ti i a pathian nih an khap tikah hin minung lawng si lo thlarau lei lawng si lo sabang vialte vawlei pumpi thing thilung vialte khap in ati lei in khin theology view lei lawng khin an kan chim ko ton ai chim duhmi cu ne san ka pak tikah nan mah nak in ka thlarau thazang der deuh tuk ti hi pathian hmai dan hmai a tha ten un khan ka duh Kei nan sinah thawng ka chim ka har. Ka chim tikah keimah zong ka cawnnak si nangmah sinin tampi thil le cawn ka duh i ruang zong ah khan a si. E, Vietnamese zong ah thawng ka chim ah caan nan ka pek nan ka siher nan ka dawt ve caah ka lawm hi ka hin cun bu nan i cawh dih i vai a har ngai ko lai tahchun a pathian taktak kan duh zong hi aa khat hrimhrim lai lo aa khah tu zong a si bak lo kan herhmi cu lan duhmi an um lai, au duhmi an um lai, dai tein um duhmi kan um ve ko lai. Lam le au duhmi au ve lai i dai tein um a duhmi nih khan tein kan i in ve lai kan rian si nan mah han lungrualnak lungitnak kan timi hi kan ning khi i khah di zei tuak sasai lo e e hei ti phot di hei mun khat he kal di sok ti sa lo aa dangmi vialte lakah i theihthiamnak a um i vai i hngalhthiamnak i ngaihchiamnak a um kha lungrualnak ti cu si i ka rual mi cu ralkap bia an kan cawk ti kha reng kun ka rak theih cang rak theih cang an bia kan theih an mi ti khi refugee lei in refugee kal mi ti nih cun an cawk khawh zong ah khin fa te chim tlak lo khi su lo lai ka ti ka ra i ka zo i bia an cawk tu bia bia ka rual Mizik arti man cu a chimh. Ma cun lai ramdang i kal mi pawl hi an lung ni ngi tawn lo ti si i an lung hi ngi tuk theng ve rua le lo te kan rua nai ma hi bia an pin chok mi ni hin zeitluk an khat fa upa pawl ngan lung an ni ngi ngan lung ni hol ti fiang tung lang ta ve a fawi tuk lomi nih hei cawk a thlen cun a ban pei kan cawk ko cu a ti si ko nain kan cawk lai ti zapi nih e tiah vun ti kho ding khi a har tak mi si Khrihfa bu ah caan zeimawzat um i e hi biak nan cawk min an lung nan lung ning let ning an kal ti khawh ning a nan lung ning lo nak chan zo sun ve ko lai an sina ten tlang pin cun a mun kha tiah do ning kan kho ti hi zakhatah sawm sen cu lang thar i ke zong thazang aa lak i a luk zong aa lawm pathian nih zong ka thangṭhat pum caan hi zeitik hin dik a di tawn ti thei lo LBC ahcun nazi chiamnak sau deuh phung nan chim lai lo kan ti i nazi cheu bak an hin vai kan phung chim ding hi Vei kan vun chim tawn i ika in cun vei khat te lawng hi si ko hi cu nazi pakhat caan ka lak zong ah vei nan ka theithiam ko la nan ka ngaihthiam ko la ti ka ruah caah ka lawm hika ka phak khawh hi nanmah thawng si nanmah nih rak ka bawm phak ulaw hika hi ka phak ka lai lo cun Pathian nih a kan dawt i Laimi hi kan si lengfak tuk. Fa le nau hna nih hin tampi kan nau le nih hin thei tuk men lo kanmah kan ngakchiat lio hmanh thuai kan rak nak vei kan si lengfak ti ka philh kho lo. Pathian nih a kan dawt i hika hin u le nau nu le pa nih an vun tampi ka lei ummi hna an kan tul ne chiang kai kho in kai hui hna cu ka u ni tlum nih hin BTS ka kai na ka zoh cang and did on profile tina Atutan hlan ah hin voikhat ka rak sok cang America ka rak ngah kan visa ka rak hal visa ka rak som ka u nih ka u nih a ka zoh mi hi ka u nih ka u le nihin tampik cu rak ka zoh i amah nih rak ka zoh mi hi ka tuak tikah hin a teacher si cu ka tok ding som ve hram salai tiang ruat tang hram hai rak zoh cang no cun angun le tikhan ina nu le Norway kum mi Lung Lian hi tibantuk zong tampi in kan pe. Mah ha bawmh nih an ka zohnak chinchin ah kan cun zeizat nih singa zong hi ka hngal lo. Tu hi vai siang hi kai than vai bawh le chat nin ka atu cu a thang caan hi a theu cang a thang hi vai hren vai kum khat chung cu ma chung kum khat kan khin kai tlung lai nuam ta kan ani lai ba rak chan pi lai e cun kulan a hi bawm chan si cu ti lo cun ti ka ka ha khop na par long hi pakhat kan lo Cu ulana nih chan cio i ziah kan i bawmhchanh cio lo laimi cu zeitin dah kanmah te cu kan i dun ner lai ti kha kan nunphungpi le kan khuasak nih a kalpi cangmi si i cu he pehtlai in visa ka luhnak ah sianginn ka soknak ah sianginn hi ka sok i thong sawm thum dih ding si thong kul hen ka pek sianginn nih thong hra kha nangmah ten i kawl an ti te Kanmah tein i kawl dingah ka u le ka nau nih bank ka khawmh piakpiak zong a ṭha lo, an zum hna lo. An zum hna lo kha Khrihfabu nih chimpiak cun ṭha ti si. Khrihfabu nih chimpiak ahcun Khrihfabu nih an bawmh ti pek bawmh lo ti pek kha pei lo. Khrihfabu nih min um taktak kan cun Khrihfabu kha an zum. An zummi maka kha pei visa ngahnak zong ah thlennak kha a fawi i kan i kai taktu cun na nau rian cu a si mu. Mah cu si Khrihfabu ṭialpiak ti zong hi a har ngai cu. Zeicah ti cun pakhatkhat tong sual ning law pakhat kan tong sual ning ah a ton lo ahcun zei hen pei lo na tit accident na zawt fah nak na fah tung tong sual ning lo Krifa bu contract ning tuah ning na cu na tin maka ka cu ni kan zum hau nak cu kan pe lai lo nang kin ka hi chim du mi Krifa bu ni kan tuk lo tuk zong hi hil foi te se lo siang la caan an ka tial pia cun American embassy rank bun zong hak ca nan ka tial pia than a voikhatnak ka lua ca kha ṭianpiak na hau lai ma ti a hung dik ah ka hal ko a hau lai lo tiah ka ti ka lu tiang ka pe lo mah kan ah mah ca kha hau ko ka ti i nan rak nek na khawh na he letter head he nan rak kuat ṭhan i mah hnu ahcun visa hi ka ngah a si cu lo ahcun visa ka ngah kho lo Mahachin nan sinah tampi aa lawm. Pathian nih thluachuahnak an pe ko hna seh. Pathian nih lungrual tein khua nan sak khawh zungzal nakhnga thluachuahnak an pe ko hna seh ti kha kei ka tlak camnak a si. It salfa chim nan ka fianmi zong hi a taktak ahcun nan i chapmi cu tiang cung ve ko lai nain a rat cu kan vai kan u kan nau pei si ve cu. Vai kan sinah ngam deuh seh, i nuam deuh seh, ti keimah zawn nan hei nu a leh tu khi a si tiah keimah lei in cun ka ruah ve i cu caan lawng cun ka lawm hmailei zong ah vai hika ka phak hnu in cun nanmah nih member na si na si lo nan zong ah zei ti nan zong ah keimah ten member ka lut cang ti khan vai chim ka duh ka um chung cu US ka um chung cu vai Harnak ah, a sifahnak ah, aa lawmhnak ah nanmah kha zeipaoh aa bochan hmanh in le kha tawrel hi hngak in kha lawmhpi ding ah biachimpi ding Khrihfabu nan si ko ti kha vun chim ka duh. Hi thawngtha le kan hmang sulaw atu zing hin chin ka duhmi thil pahnih in thil pahnih um cucu cu Pathian hi hngalhnak in kan bia lo Pathian hi theihnak zong kan bia lo i zumhnak in kan bia pakhat ta ka chim lai ahcun a pahninak ah Pathian hi zei ruang dah kan bia Pathian hi si thattu sawh le thluachuah hmu sawh ah kan biakmi si lo ti kha a pahnih ah ka chim cu thil kan cu ka chim lai caan a sau deuh sul si ahcun a ruah zia rak a thiam deuh ti kha ka chim hlan ah un chim ka duh Pathian hi minung nih hngalh khawh a si lo Pathian cu a hngalh in hngalh lo in a theih in theih ding si kan timi zong hi ruah awk um rih cun theih kan timi le hngalh kan timi khi kan chim hlan in a sullam hi cu kan vun ruah dam khawh pah cio mi khi si Zeizong vialte a sertu van le vawlei arfi le thlapa zeizong vialte a sertu arfi lawng hmanh an tam khawh ding galaxies pakhat ah a ding in galaxies in a ding in um ti scientist nih an ti cu vialte cu nak in cun zei zat nak a tam deuh rih cu vialte a sertu Pathian i a ruahnak le a sining le aa timmi khi minung kanmah hi amah mithmuh ah cun kan fa tuk hi nih hin Pathian a sining hi hngalh khawh si a sermi kong zong hi kan hngal kho ti lo a lungthin a lungput zong kan hngal kho ti lo kanmah le kanmah hmanh kan hngal lo cu kanmah le kanmah kan hngal lo tiah hngal lo timi hi Laimi nih biafang taktak ah kan ruah kan i hngalhnak a tampi si nain kan i hngalh lonak cu a dih a hau to pumpak nih hngalh lonak an ngei dih kan i sa ngai kan thiam ngai kan ṭha ngai kan ti lio ah khin mi nu mipa kan hawinu kan hawipa nih kan si lonak te kan santlaih lonak te kan hi kan si kruh te kan theih ziar cu mah le mah i hngat timi hi mah le mah i hngat dih hmanh hi a rak har tuk mi ca cun nu le pa le zong nih fa le hngalh dih ding hi a har tuk caan caan ah cun kan nulepa cheu kan cu vei thian hngalh phun in hla kai ka hla cu pathian nih thla chuah pek i atu tiang ah cun cu a hmang lo cun a hmang lo ti kha fare ṭhatnak um chim ding kha cheukhat nu le pa si re lo ka fa hru hi cu ti lei kam in kan vai fim cu lei in kan chim hmang mi kha kan um ve kan fak deuh chim tuah silo nu le pa nih cun kan vaknak khi cun kan peh ṭung lo a thli din kan tuah mi thil tam tuk nan thei ne sai lo i chim sual a poi tuk men kan nu nih a theih lo nak pakhat chim lai e e na nu zong nih hom a chon tikah chim hlah zar mu vai tang tua tang tang kan lai lio him vai

ka rak tho i biak na thlacam a kal tawn ka khat kholo vek cu tiang biak na thlacam a ka kal tawn i sang ngai mah cu nungak ka va ngaih ruang lawng a ka va chi mi le mai lo keimah tein nung tho in ka kal caan zong cu um ve ko eh sinain a ti ka kal caan zong kha a um len ve kan in ngal lo ka kal ka ka fapa hi pathian a duh tuk i zinglei i ṭhang i Biakinn i thlacam i kal i thlacam lo hin a um kho hrimhrim lo. Pathian an duhmi ka nung nih a ruang cu kei nih mang ruang. Baibal siang ka kai i emdip ka kai hnuah zeitin dah ka nu nih ti mi sinah ka fapa cu bik hi atu lei sang tu hin Pathian ka thei lo.

Cuahcun zumhnak zong nih a khat ti kho lo. Kan dirhmun zong a khat ti kho lo. Aa lo kho lo. Hi Yesu nih pahra a lami pa zong nih Pathian kong cu a thei hlei lo. Thethai khawh tung si lo. Nuhmei nu zong nih Vai. Hi Yesu nih pahra a lami pa Pathian kong a thei deuh lo ti hi chim awk ṭha lo a si. Pathian kong hi cawnnak in pek khawh si lo.

Thihhnu nunnak kong tehna, cawn nunnak kong hngalh hlawhpang si lo. Pathian a duh i Pathian a bia Pathian a zum taktakmi hna nih an hngalh deuh i an temh khawh deuh ti kha tuchan in van chim ka duh. Zumhnak zong in ni khat cio lai lo ka hin nan rat ka cun nan rat ka lawng cun ni hal deuh rih lai. Zumhnak kong ah i el tuk zong si lo. Zumhnak kong ah i el ahcun i el dingmi a tam tuk. Baibal hi i el a si ti ka ti cun i el ding a tam tuk cu. Tahchunhnak pakhat ka vun chim man lai. A zeidang cu misa khamnak kong e vai Adam sualnak e tina kan ngakchiat lio i kan pale pawl an i thokneknak kong te na ka chia lio. Kamhmi ram ti pan khi vai el duhnak lung mit in kan zoh si ahcun el khawh si cu kan mi ram ti cu mi ram kha Pathian nih an kamnak hi a rak ti hna i Israel pawl kha kal law atu na utit si zeidah ni phut hrei tluk le nan tong li le can tiang an i put i ngakchia upa tiang thah ni na tha den khua sa sang kha mah hna kha human rights su dong an kan zat lai ti ahcun el ding tlun a um cu asinain a pawl kha zumtu kan buai len ding a si lo kan tuak len ding si lo hawinak chim ahcun kan thluak an himmi si ngam a si kan tuak tuk ahcun kan zumhnak he a hla deuh hla deuh a hnu cun pathian zumh lonak hoi tuk cucaah cun zumh zumh ko si simple ten thuak in tuak tuk loin zumh hi a ṭha bik A cawngmi zong nih a cawng lomi zong nih zumh hi a ṭha bik. Cun kanmah kan zumhnak hi kan dirh ding si ko. Hikan cun nan vai khat i kurang kei khi kei hi le ka in zumhnak hna cun burin i fonh biktia zumhnak kan in khat lo tuk lai i zumhnak kong ahhin voi han in voi suan hama ti hna khi ka hi ruata nih ka ruah ning khi cun kannih cu leng pin khi tingin kan in zoh hna a si tikah a si theng lai lo. Mah zumhnak tiah fek

pastor pa kha huat ding zong si lo. Na dawt cia cun kha cang pia. Vai Khrihfabu rian a ṭuan mi hi thazaang pek ngai kha cang pia. Hi kan hau tuk ve cu. Kan hau tuk ve mission rian ah a kal mi khi kan si lem lo mu. Mission rian ah a kal mi khi kan mission rian ah an va kal sia cun zum lo tu la ka her te hop tuk in rian a ṭuan mi si. Hi bantukin Pathian nih thlua cu a cang mi Pathian zumtu fanu fapa hna a si cangmi nih cun nan rianṭuantu pastor te le Khrihfabu ca maw pastor te khi phungchimtu kan ti lai cu ti khi bantuk hna ca zong ah thlacam piak la si hat nak tak eh thazaang pek hi ai hap tuk ve na ko ti hi kan hau hi keimah ka dirpun hrim in thlacam piak pathian he ka neih khawh deuh nak hnga ding ah ka zumhnak a ṭhawn khawh deuh nak hnga ding ah thlacam piak kan hau bak cu a ruang cu pastor hi an zumhnak ṭhawng deuh lai tin ruah ding a si bak lo zei ruangah an cawng cu ni cu cawnnak kan hin challenge kan tuah cu ni phunphun kha kan cawn kan rel ah ma his tak na ma ma his tak na ma ma ti kan rak ruah mi hi ya mi hi si do si ṭung lo Cha le zah tampi kan zumh lo. A fah kho sawhsawh tulah cu. Mah tikah khan pastor pawl hi member pawl nakin zumhnak thazaang der khawh hi a fawi timi rian a si cuah cun nanmah campiak nak le thazaang peknak hi biatak in an herh ve na maw? nan zumhnak aa lo lo tikah nan dirhmun aa khah lo tikah na lungrawk hlah Pathian thangṭhat nan duhning aa khah lo zongah na lungrawk hlah na thin zong hung hlah ruah hawm hna hlah nangmah zumhnak te khan dir law na hoi nu na hoi pa kha a zumhnak i a kal sual ko rua hlah maw na ti si a cun dawp nak lung na cawn piak tha cak ko i huat ding silo i rai ding silo zumhnak in Pathian cu kan biak ruangah a ho nan kan thak kholo mi thil a si ruangah na zumhnak ah fek tein ti kha a rak i hlik ti kha pakhatnak ah voih chim ka duh. A pahnihnak ah zei ruang ah Pathian kan biak. Mifim pawl nih an ruan ruai zei tin dah biaknak pawl hi a thawk. Khrihfa te hna, Islam te hna, Buddhist te hna i Buddhism te hna hi na a thawk ti an vun an an check tikah minung hi bosen a duhmi kan si ti si lung na theihnak le na nuhnak launak te hna kan vun phak tikah vai kan mak lawng kan dir kho lo i pakhat khat zeizong vialte tuah kho tu mu kan vietnam kan harnak a kan phisin khotu pakhatkhat a kawl a duhmi kan si cucun biaknak pawl hi aa thawk dependent kan si ruangah vai biaknak rak thawk a si dependent kan si ruangah pathian hi kan biaknak kan rak biaknak a ruang a si ti kha mifim pawl hi an hi tuak ve mi ka si kan nih pawl hi kan zumh cu salo kha keimah zumh zong si lo sanaten zumhnak pakhat ka vun chuahpi mi ka si Pathian bia kan duhnak a ruang hi a dang cio lai. El awk ṭha lomi thih hnu thlarau, thih hnu nunnak tong van cu khawh kai kan duh caah el awk ṭha lo. A ho paoh nih kan duh kan duh awk zong a si. A pan hin ah thluachuah hmu kan duh. Thluachuah hmu duh lomi hi dah kan um? A pathumnak dam kan duh. Thluachuah aa tel cang ko mu. Thluachuah kan duh tikah a kau tuk. Dam hna. Ruang kha aa tel ciami si thluachuah. Thluachuah hmuh duh lomi kan si. Ha, thluachuah hmuh a duhmi lawngte kan si. Ahohmanh thluachuah hmuh a duh lomi kan um lo. Asinatein minung hi Pathian kan bia popo le Pathian kan thangṭhat ko poah Thluachuah kan hmu zungzal i zeitikhmanh ah harnak kan tong lai lo ti hi chim awk ṭha lo cu. Vawlei cungah Pathian aa bochan tuk ko men ha! A ting in a taan i a thimi lengmang tong ding kan duh. Zeiruang dah si hnga nan luat bal ma? Pathian kan biak ruangah zeitikhmanh ah harnak nih a kan tlun ding si lo. Pathian cu harnak chungin a kan khamtu pei si cu zei ruang dah harnak cu a kan tontak lai? Zei ruang dah sifahnak cu a kan tontak lai? Ruah sual a fawi te. Cuti na ruah i nikhat ah harnak na ton tikah na zumhnak nih na zumhnak bantuk a si lo tikah Pathian mawhchiat cu a phuai tuk. Cucaah cun Pathian hi thluachuah hmu duh le si ṭhat duh lawngah kan rak biakmi a si lo. Thluachuah hmu duh le si ṭhat hmu duh ah bia hna selaw tahchunhnak ah dawliram cat sang an tuanbia chung an theih kho cu mu ka theih kho cu an harh khawh ning phunphun in an hrem ka ṭe an toihkami cung hna ruk sain deitam an phak a vun hna a an nua an nupi thi a fale na an thi a phunphun a mitthli he Jesuh Khrih ca cun si hlah selaw a ti a thih tiang a peling zong lawmhnak hi a tong sual lo. Lawmhnak, annih ca lawmhnak cu Pathian rian a ṭuan khoi, Pathian ca i a pumpak pek kha si ko. Cucu aa lawmhnak a sang bik si. Aa thluachuah vialte lak a sang bik si. Aa thluachuah vialte lak a sang bik cu Pathian ca i harnak in le Pathian ca i faknak in sifaknak in kan si ko. Kan nih Pathian kan biak kan ti ruah thil ṭha lawngte kan i ruahchan a si si ahcun nikhat kan kan tlu lai. thawh khawh zong a har ngai kan timh lawng a cum. Carson zong tuanbia zong kan theih Laimi zeitluk in dah kan pi le kan pu chan ah zeitluk in dah hrin an rak nun hi tuk nan hi bantuk kan umnak ram ṭha in saram bantuk an mu hoi nak chim ahcun a tongmi hna sinah va kal i khih tiang cu kai khor fasak cu zeitin dah an ca cun a nuam kho hna a nuamh khawhnak in pek ruangmi cu sinaten Bawipa caah Bawipa caah an ti Pathian an thangṭhatnak le Pathian rian an ṭuannak kha thil ṭha lawngte an rak i ruahchan caah a si lo. Kei hna hi Pathian rianṭuan tu pakhat cu minung Pathian rianṭuan tu pakhat ka si ve. Baibal sianginn cun MDiv ka dih cang. Ka dih cang i missionary a kal tuah tiah LBC nih rak ti hna seh law ah nan ka nek ti zong ka ti sual men ma cu chim awk ṭha lo mu. Aa faksak min tampi lai. Pastor rianṭuantu pawl hi kha missionary ah cuka cun Palewa ram ah va kal law maka cun kum khat va ṭuan tuah tiah rak kan ti hna seh law ve a ngaihchia nan kan ti ve. Zeidah nan ka rel? Cu bantuk rianṭuan ding ahcun maw nan ka ruah? Ti khi an chim lawngah na a lungthin in a ruatmi tampi ding lai a ruang cu Kalewa rammi mission rian ka ṭuan i harnak ve in cu a fawi lo. Pathian ca i harnak in taktak kha a rak fawi lo. Cuacun Pathian kan biak ruangah Ṭhatnak lawngte Pathian kan zumh ruangah Pathian kan zumh i Pathian kan duh si cun Pathian nih a kan dawt lai ti cu a hmaan e sana tein a zungzal in ṭhatnak i ruam phung a si lo. Pathian a zummi hna zong kha a thi mi tampi an um tahchunhnak World Trade Center an theih minung siseh an thi ngakchiang tampi an um lai Malaysia ram lawng hna an kah ko ral hna an tam an thi cu cu ngakchia zei hngal lo vialte cu Pathian an zumh lo ruangah Pathian nih dan a tat hna tiah kan ti hnga. Cun zumtumi hna nih kan i ralrin tuk awk ka herh rua tiah ka ruahmi cu thla kan cam tikah thla kan cam tikah a zawtfakmi hna lakah damnak na kan pek ei awk a ngei lomi hna lakah ṭam hal loin na kan chiah a thi lomi hna lakah nunnak a kan pek an ti. Pathian nih thluachuah a kan pek ruangah kan i lawmh cuah ngan. Asinain zei ruangah dah harnak a tongmi le ei awk a ngei lomi hna cu kan hei thlir chih hna. Mah hna cu tah Pathian dawtmi an si ve ma si ve lo ti kha kan ruah a hau. Falam ah accident an tong i mawtaw an i let i minung pahnih thuk tak in an i khawng sizung an phan. Pastor pa pakhat a khawng lo. Falam sizung an kalpi nain thi lai ma an nung lai tiah ngaihchia le vansang an um lio ah pastor pa nih Pathian nih accident ka tonnak ah a ka huh peng a ti thlacamnak tuah. Sizung an luh ka ti lawng soi kah cung chim cu tuak lo. Sizung i um hina panin su tak patia mi a do ve mama do ve ma lo. Pastor pa long cun a do cun a pastor pa a lungput reng reng cu Krihfa mi lungput si oksima. Pathian nih a ka khamh. Ka hoile pahnih cu ci dengmang in an i phong nain kei cu Pathian nih a ka khamh i Pathian min ka thangṭhat ti he lawng ah aa khah tung. Mahnak sa cu amah te lawng a nupi he lawmhnak ṭha chim hna seh, lawmhnak bia chim hna seh. An hoile pahnih harnak kha va hrawhpi hna sehla cucu Pathian mitnak a si deuh hnga lo maw? Khrihfami hna kan dirhmun a si awk tah a si deuh hnga lo maw? Tampi ruah Tuzing ka chan ah vun chim donghnak bantuk vun chim ka duhmi cu zumtumi hna nih kan dirhmun a si awk a simi Cu Pathian kan biak ruangah ṭhatnak kan hmuh zungzal lai. Pathian kan zumh ruangah thluachuah kan hmuh zungzal lai. Zeitik hmanh ah harnak cungah Pathian nih a kan phakter lai lo ti si loin Pathian cu a kan sertu a si. Amah thangṭhat ding a sermi minung kan si. Kan thih tikah amah sinah a kal ding kan si. Cu ruangah Pathian kan biak hi vawlei kan nun chung Pathian kan biak hi harnak kan ton zongah kan biak lai. Ngaihchiatnak kan ton zongah Pathian sinah lawmhnak bia kan chim lai. A zei bantuk hmanh nih Pathian harnak kan ṭhen hlah seh. A zei bantuk harnak nan ra hlah seh, Bawipa thawngin cun kan tei lai ti hi zumtu dirhmun a si awk a si ti kha tuzing ka caan ah vun chim ka duhmi si. Tampi ka lawm Pathian nih thluachuahnak kan pek piak ko seh.